גיי דיין ווייב קומסט אהיים זאלסטו רעדן מיט דיין ווייב אין אין אין אין זי בעט עפעס געב איר זאג איר צו ווי זאגן חזל אין עירוב אז מען דארף זיך לערנען פון א תרנגל פון חיות דארף מען זיך לערנען ווען נישט די תורה וואלט מען זיך געקענט לערנען פון חיות פון א תרנגל זאגט איר צו איך וועל דיר קויפן א קאווע אלטע נאר איך וועל קויפן א שיינע קלייד.

אבער דו דאס א ווייל אזוי זאלסטו נישט רעדן צו א ווייב, אבער א ווייב איז דאך געבט זיך אפ אין שטוב, עס האבן שלום בית, אז מ'האט שלום בית איז דער מח ריין, דארף איך נישט אויף קוקן אויפן גאס אלע שמוץ, דער עיקר איז א מענטש דארף האבן אין שטוב, דארף האבן מוראדיג רחמנות, דארף וויסן ווי אזוי מ'פירט א שטוב, ווען ס'איז שוין נעבעך ס'ברענט א פייער, ווען מ'האט שוין געברענט, ווען מ'רופט שוין די פייערלעשער ביז זיי קומען אן די גוים, מ'טאר קוקן ביז זיי קומען אן איז שוין א האלבן הויז שוין פארברענט. און ביז זיי קומען מיט די העק, מיט דאס, ווען ער קומט באטראכטן יא אריינגיין, זיי קוקן ווי זיי ארבעטן, און עס איז נישט מער ווי גערעכט, איך האלט דאך נישט אריינגיין מיין פייער פארברענט ווערן, ס'איז דא וואס זיי מאכן עס באמונה, דא פייער לעשער וואס וועט קוקן, ער ברענגט דעם העק און ער גייט, איך גיי נישט אריין און זיכער פארברענט ווערן ביי משוגע, ווען דא איינער גייט מיט אמונות אריין, אבער רוב. ער גיסט וואסער, אלעס גיסט, אבער גיי אריין ראטעווען, איך האלט נישט ביים פארברענט ווערן פאר דיר. און אזוי איז זיין שטוב נעבעך, אז עס ברענט שוין, איז שוין זייער ביטער, שוין אפגעברענט, אבער מען רעדט דאך יעצט פון יונגעלייט, אז יעצט גייסט חתונה מאכן, רעדט דער בחור, מען גייט חתונה מאכן, וויסן אז שטוב דארף מען זיך אפגעבן, הייליגער רבי נתן האט געזאגט, אז דברים שבינו לבינו וואלט ער געדארפט מאכן נאכאמאל אזא ליקוטי הלכות נאר פון דברים שבינו לבינו, א מורא'דיגע לימוד, און דאמאלט ווערט מען פטור זיך פון פון די קליפה פון פון בינען און פון פון אלע שמוץ, דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן מיר אין זיך אריינעמען די אלע דיבורים, זיך מחזק זיין אין אמונה פשיטא אין בורא כלומר, מיר רעדן פון באשעפער, רעדן צום באשעפער, אין מיינע פארט מען ארויס צוויי חדשים, דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר ח, איך ווייס אים מיט אלעם, אז אז ויצא יצחק בשיח בשדה, אז מען גייט ארויס אין פעלד און מען קען רעדן צום באשעפער, און אלע גראזעלעך ווילן זיך נכלל ווערן אין זיין תפילה, און דער רבי זאגט אזוי גוט צו פרום זיין צווישן צווישן די ביימער, צווישן ברוך השם מען קען זיך מתבודד זיין, א מענטש איז צוגעוואוינט צו רעדן צום באשעפער, איז דאך א מלא שמחה, גייט זיך אביסל ארויס שפאצירן אין וואלד און ער רעדט צום באשעפער, קיינער שטערט מיר נישט און כ'האב נישט מיט קיינעם צו טון, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א געזונטן זומער און מען זאל שוין זוכה זיין אין די דריי וואכן עס זאל זיך איבערגעדרייט ווערן אויף ימים טובים און מען זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פון גלות.